מיין נאמען איז חיים עקשטיין און מיין מישן איז צו עמפאוערן אידיש ספיקינג אידן זיי צו העלפן צו מצליח זיין. די וועג וויאזוי אונז טוהן מיר עס איז דורכן אינטערוויוען סוקסעספול אידיש ספיקינג אנטרעפענארס וואס אונז פארשטיי מיר אז ביהיינד יעדע סוקסעספול אידיש רעדנדיגע אנטרעפענאר איז דא עפעס א סטארי אונז פראביר מיר ארויסצודרעגן די סטארי און דאס ברענגען צו דיר כדי דיך צו העלפן צו קענען מצליח זיין. היינט זיץ איך דא מיט א חשובע איד.

קבלה, א מענטש פאר זיך געווען. אקעי. עס קען זיין איך האב אביסל געיאשעט זיינע דזשינס אביסל. אקעי. דו ביסט אויך נסתר אדער דו ביסט א צדיק נגלה? איך בין וואס דו זעסט. אקעי. נישט צדיק נישט רשע, כ'מיין יעדער איז אויף כמה חלאות צדיקים. אקעי. על כל פנים, איך בין געווען אויף בארא פארק, געגאנגען.

ס'האט דעם פאפא געארבעט און דאס. און עס געהאט א סייד דזשאב אויכעט, קראנקע קינדער, נאך נישט געווען אזוי ווי היינט ספעשל עד וואס אבער אבער עכט געדילט מיט א עכטע קינד. אקעי, סאו דו האסט דיך אריינגעלייגט אין ספעשל עד וואס מ'רופט היינט. ניין נישט איך, ניין דאס האט געווען מיין ווייב געטון, איך געגאנגען אין כולל, טיפיקעל. אקעי. און נאכדעם געגאנגען נעמען מיט בחורים, א יאר צוויי, געטרייט איין טאג צו זיין א סובסטיטוט און דעטס איט, נעווער אגעין. האסט עס שנעל געמאכט, אקעי. האט א נס אז די מלמד קאלט מיך אינמיטן טאג אז ער קען למעשה יא קומען יעצט, ווייל איך האב שוין נישט געזען ווי איך צי ווייטער. איך בין געווען אויך נאך מיין חתונה א סובסטיטוט, איך מיין אלע כיתות אויסער כיתה א', איך מיין פון ב' ביז ט' בין איך געווען.

נישט געווען די בעסטע פעי באט. סאו דו ביסט געגאנגען ארבעטן פאר דיין חבר? בעיסיקלי יא, ס'איז געווען מער אזא נאן פראפיט סיטועשן, נאן פראפיט פאר מיר אויך. אקעי. דו האסט עפעס געזוכט צו מאכן פראפיט? האסט געוואלט אויסהאלטן דיינע מוסדות? זיך צו אהיימברענגען פרנסה. אקעי. ס'איז נישט, איך קום נישט פון, גאוינג בעק טו מיי בעקגראונד, איך קום נישט פון פון עפעס א איינמאל מיין טאטע איז א געהויבן איד, לערנט מיין זיידע רבי שבתי אביגדור פון פון מאנסי, כ'ווייס נישט צו דו קענסט אים, זאג איך קום נישט פון זאג מיין מיין מיין מאמע זייט ווייט איז נישט קיין ביזנעס מיינדסעט, קוילן געלייט, זאג גאנצעטע נישט נישט קיין ריעל עסטעיט, נישט קיין, מ'האט געהאט אויף צו לעבן. מען זאגט מען פרעגט נישט ווי אזוי באט. סאו דו ארבעטסט ביי דיין חבר אין די מוסד אין די לייבערי? אין די מוסד יא, און ס'איז געווען איין גביר וואס האט עס געפאנדעט, און שוין דאס איז מער ווייניגער מיין. וואס האסטו געטון אין די לייבערי? כ'האב געדארפט קער נעמען פון די ראנינג די זאך, קאסטומער סערוויס אז דו ווילסט עס רופן, זיכער מאכן צוגרייט אין די שי ת, די רעקארדינגס, נישט געווען אזעלכע פראפעשענעל רעקארדינג ווי דאס, ס'איז געווען שיין שיין, כ'מיין וואס מ'האט געדארפט. פארשטיי, סאו דו זיצט דארט אין די דעלעווערי פאר ווי לאנג? א שיינע פאר יאר, אינדערמיט האב איך געטרייט עמעזאן, כ'האב געטון ווי זייסט עס כ'האב נישט געמאכט פרייוועט לעיבל כ'האב געטון קויפן האלסעיל און פארקויפן דעמאלטס האט מען נאך געקענט ארביטראזש. יא כ'ווייס וואס ס'הייסט מ'האט געקענט קויפן און פארקויפן געהאט מיט די קאמפאניס יעדן צווייטן טאג אקעי לאמיר נישט אריינגיין אין דעם געמאכט עפעס געלט באט נישט. ביסט ארויס באצייטנס? יא יא ס'איז ס'איז נישט געווען געלט געלט געלט למעשה איז איך האב געוואוינט אין וויליאמסבורג מיט פֿינף קינדער אין א פיצקעלע דירה ממש א פיצקעלע דירה און איך האב שוין נישט געקענט דאס כ'האב שוין אנגעפאנגען אריינקוקן אין לעיקוואוד אין מאנסי למעשה. ביי די וועי וועלכע יאר וועלכע יאר זעמער אונז יעצט? ס'איז יעצט שוין טווענטי ניינטין. אקעי. ערב קאוויד. פאר קאוויד יא. דעמאלטס האט זיך אנגעפאנגען א חבר זאגט מיך אז דא בארא פארק אינגעלייט גייען אויף לינדען, וואס הייסט לינדען איך האב נישט קיין אנונג, חנוכה מיט פסח נעמט מיין משפחה לאמיר באזוכען לינדען לאמיר זעהן וואס דאס איז, זייער ליב געהאט, איך האב געטרייט צו קויפן א הויז אין לינדען איך האב נישט געקענט טרעפן עפעס וואס האט גערעדט צו מיך, איך בין געווען דעספערט איך האב געמוזט מופן ווייל.

און דערמאנט זיך כ'האב נישט געטראפן עפעס אין לינדען עפעס וואס וואס ס'האט גערעדט איז פונקט כ'האב געזען איז דא אין הילסייד איז דא עפעס א אידישע קהילה מאכן זיי וועז איך קויף א הויז פארטיג איך מוז מופן איך קויף א הויז כ'קויף די הויז אין הילסייד. קענסט אונז זאגן אביסל דזשיאגרעפיקלי ווי איז הילסייד? הילסייד איז. ווען דו קומסט פון די גארדען סטעיט איז עס עקזיט וואן פארטי וואן, ס'איז לעבן לינדען, לעבן יוניאן, לעבן עליזעבעט, לעבן נוארק, לעבן ראזעל, ס'איז דארטן אריין אריין, ס'איז א קליינטשיגע טאון אריין דארטן, ס'וואוינען דארטן צוויי הונדערט אידישע משפחות, נישט ווי מ'זאגט זעלבע זעלבע כתגר כזאת און גייען נישט אין זעלבע מקווה ווי אונז,

איז געווארן גרינגער, יא. מיט לייבערי האסטו מסתם אויך נישט געדארפט גיין? א חלק, א חלק, יא, ס'איז, ווענדט זיך וועלכע חלקים, די שיעור איז ווייטער אנגעגאנגען, כ'האב זיכער געמאכט די שיעור גייט ווייטער, ס'איז געווען אנליין, ס'איז געווען מיך מיט די מגביר, אבער ס'איז ווייטער פארגעגאנגען. בינו לבינו האבן מיך חברים אנגעפאנגען זאגן, דו ביסט דארט אין געגנט, גיי אריין אין ריעל עסטעיט. ווער א ריעלעסטעט בראוקער? יא, ס'איז מיין דזשאב האט אנגעפאנגען געפאלן פון אים, און דעמאלטס איז געווען קאוויד האט מען געקענט אפשטופן געקענט אפשטופן די מארגעדזש פעימענט, כ'האב געהאט א יאר אהאלב מנוחה פון די מארגעדזש, נאכדעם חברים האבן מיך געפושט, גענומען מיין לייסענס און אריין אין די ביזנעס, און די אייבערשטער העלפט, איין זאך ברענגט די צווייטע, איך בין געגאנגען פאר קאוטשינג, שטארק געשטופט זיך אנפאנגען מאכן ווידיאוס, חסידישע געמיינדן אויף ווי מ'זאגט די כלים, ס'גייט נישט יא, בכלל וואס האב איך צוצוגעבן, וואס האב איך צוצולייגן, מיין ענגליש, וואס כ'האב נישט געהאלטן אז ס'מאכט סענס בכלל, למעשה האט מיין קאוטש מיר געזאגט אז כ'זיך רעדן פאר די אידיש ספיקינג קראוד. ס'טאקע איך מיין עד היום ס'איז נישט דא צו סאך, יעצט אין לעצטע יו ד אויף קול מבשר איז דא איז דא שיעור געטער געט יעדע וואך עפעס אויף קול מבשר א צען מינוט ריעל עסטעיט פונעם דעמאלטס איז אנליין איז כמעט נישט געווען אזוי אקעי לאמיר לאמיר דאס טרייען געמאכט א ווידעא איין וואך צוויי וואך צוויי וואך. זאגסט ס'כמעט נישט געווען מיינסטו אויף אידיש? יא אויף אידיש ריעל עסטעיט איין וואך כ'האב געמאכט א ווידעא זאגט ער מיר דו מאכסט שוין עניוועיס טוט די זעלבע זאך אויף ענגליש אויך. שוין. האט זיך זייער ווייטער ארויסלייגט די פנים אין פאבליק, ס'איז נישט קיין באטאמטע זאך, איך בין זייער א שטילער, איך זאג עס א מענטש, מענטשן גלייבן נישט, איך בין נאך עד היום, איך לייד דערפון, מ'דארף מאכן פאון קאלס, מ'דארף זיך. איך פארשטיי וואס דו זאגסט, איך בין אויך א שטילער, מענטשן גלייבן מיר אויך, כ'מיין אז דו גלייבסט אויך נישט, אזוי דו לאכסט, באט יא, איך פארשטיי וואס דו זאגסט. ס'איז ס'איז אינגאנצן נישט מיין זיך ארויסלייגן אין פאבליק אויף די אלע סאושעל מידיע פלאטפארמס, ס'איז נישט עפעס וואס כ'בין געלאפן צו. למעשה האב איך אנגעפאנגען מאכן די זאכן אויף ענגליש, עס ארויסגעלייגט. אויף אידיש און אויף ענגליש? אידיש און ענגליש. אויף די אידיש לייג איך נאר אויף סטעטוס, אויף יוטוב סטעטוס. יוטוב שארטס אזוי? יא. און נאכדעם אויף מיין סטעטוס. און נאכדעם די ענגליש לייג איך אויף. די סאשעל מידיע פלאטפארמס. וואסערע פלאטפארמס? איז אינסטעגרעם, פעיסבוק, און שפעט האב איך שוין אנגעפאנגען טיק טאק, פשוט איך האב געהאט א חבר מיינער רוף איך אן וואס גייט פאר מיט דיין טיק טאק אקאונט, איך זאג איך האב נישט קיין טיק טאק אקאונט, אבער וואס גייט פאר, שיקט מיך צו, איינער האט גענומען מיינע ווידיאוס,

ער האט זיך געוואנט געלייגען און. סאו ווייל דיין קאוטש האט דיך געפושט צו לייגן? יא. אקעי. ביי די וועי די קאוטש א אידישע קאוטש? א אידישע קאוטש? ס'איז דא. ספעסיפיקלי א קאוטש פאר ריעל עסטעיט? יא יא ס'איז דא ס'איז דא עט דעט טיים כ'מיין איך שווער נישט מיט זיי באט ס'איז דא טאם פערי איז סתם די גרעסטע קאוטשינג פאר ריעל עסטעיט אקעי. בין איך געווען ביי זיי איז איך ווייס נישט צו אן קאוטשינג צו איך וואלט עס

סאם האו די די ווערט אנגעפאנגען גיין וויירעל ווי סאונד געווען אז צו זיין מיט גיין וויירעל האט אנגעפאנגען קומען ריכטיגע אנטעסעמעטיז אנטעסעמעטיזם לעצט העיט מעסעדזשעס. פרייוועט אדער אין פאבליק קאמענטס? ניין קאמענטס יא גלייך איך האב עס באקומען כ'האב געפילט זייער ווייאלעיטעד ווילסט העיטן אויף אידן? ס'הייסט פערסאנעל אידן ממש? גוים. יא אבער פערסאנעל אויף נישט אויף די קאנטענט נישט אויף די. גארנישט קיין שייכות וואס איך האב געזאגט סתם פרי פאלעסטיין וואטעווער יו וואנט היז א דזשו ווייסט עכטע אנטיסעמיטיזם. יא. באט אנפאנג האט מיך עס געבאדערט ווילסט העיטן גיי אויף ביבי נתניהו'ס פעידזש האסט רעכט ווען איך קום ארויס און איך רעד. איך בין א פשוטע סיטיזען איך טריי צו מאכן. איך בין דא אין אמעריקע ווען איך קום ארויס איך רעד וועגן ארץ ישראל פארשטיי איך עס קומט זיך עס מיך נאך. סתם האב איך אנגעפאנגען דעליטן, קום נישט אויף מיין פעידזש העיטן. דו האסט דעליט די קאמענטס? יא, למעשה האב איך געהאט א, איז דא ביי אונז אין הילסייד דא איינער וואס זיין ווייב איז כאילו גרויס אויף סאושעל מידיע, אויך געווען א השגחה פרטית אז פונקט איך טרעף אים שבת, ער האט מיר געזאגט, אוי כ'האב געזען דיין ווידיא גייט וויירעל, זאג איך אים, יא, איך זאג אים, מענטשן קומען העיטן אויף מיין דאס און איך דעליט זיי, זאגט ער מיר, נאנאנאנא, דעליט נישט קיין העיט קאמענטס, זאג דאס העלפט פאר די אלגעריטם. און טאקע אמאל ווייסט אמאל איינער געבט א עצה, א קליינע ווארט דו מיינסט עס גארנישט אבער פאר יענעם איז א גרויסע זאך, יא? טאקע זייט דעמאלטס איך דעליט נישט קיין קאמענטס, היינט האט זיך שוין אביסל נאכגעלאזט די אלע העיט האט נאכגעלאזט, אבער. מיינסט האט זיך נאכגעלאזט ביי דיר? האט זיך נאכגעלאזט ביי דיר אז דו קוקסט עס אפילו אן? יא יא, כ'רעד נישט וועלט, גראדע מיסטער טיילער ער פאלאוט מיך. כ'האב געטראכט איך זאל אים בלאקן נישט בלאקן ווייל ער דארף מיך פאלאווען. סאו עמילי סאו לקבוע דעם האט די אלגעריטעמס אויפגעפיקט דיינע ווידיאוס? און איך מיין דאס האט אויך געהאלפן צו צו פושן באט כ'מוז מודה זיין אז אויך מענטשן זעען וועליו אין דעם כ'האב אנגעפאנגען באקומען מעסעדזשעס פון מענטשן פריוואט וועגן דיך האב איך געקויפט א הויז איז אנפאנג כ'רעד נישט אידן כ'רעד

ביינאכט פיר איך זיך ווען עס באקומט אזא מעסעדזש מאך איך א סקרין שאט ווייסט איך זאל עס האבן איך האב הונדערטע און הונדערטע מעסעדזשעס אלל אווער די ווארלד ווען מענטשן וואס האבן מיך געזאגט כ'מיין אפילו היינט האב איך באקומען א מעסעדזש פון איינער כ'מיין אין דזשערמעני. וויאזוי איז דיר אנגעקומען צו דיין ווידיאו? די אלגעריטמס האבן עפעס געטון? ס'גייט ארום, כ'ווייס נישט. Wow. אמאל פלעג איך מאכן עדס, איך מאך שוין נישט קיין עדס היינט, איך האב אויך זיך נישט געווען איבערגעטריבן מיט עדס. פאר אונז גיימער ווייטער וויל איך דא זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר, יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזנט, נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט. אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון דעי אינטערוויו, מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזנט. גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון דעי אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזנט מאמענט. לאמיר צוריק גיין צו די עפיסאד. סאו וואס איז דיין ביזנעס? דו ביסט א בראוקער? א ריעל עסטעיט עידזשענט? איך בין א ריעל עסטעיט עידזשענט אין ניו דזשערסי, איך טו אסאך אין נוארק און אין די ארימע געגענט. און דו ארבעטסט בעיקר מיט אינוועסטארס אדער מיט האום בייערס? סא די עיקר איז יונגעלייט וואס האבן דירות וואס האבן געקויפט טרי פעמיליס, טו פעמיליס, ווילן עס פארקויפן, נישט אפשטעלן ביי טרי פעמיליס, מען קען טון טווענטי יוניטס, פארטי יוניטס. און דיין ביזנעס קומט דורך סאשעל מידיע? די ביזנעס קומט

איך האב אויך אנגעהויבן, געווען א בעסערע צייט ווי יעצט. יא אבער די דיין ביזנעס היינט קענסטו טרעיסן צו די סאושעל מידיע אדער די סאושעל מידיע איז א האבי און די ביזנעס איז די ביזנעס? ניין ניין ניין ס'גייט צוזאמען כ'האב באקומען מיט כ'זאג אין די ריעל עסטעיט וועלט אין ניו דזשערסי זאל איך זאגן די גוישע וועלט בין איך זייער פאפולער. מאכסט ביזנעס דארט אדער ביסט פאפולער פשוט ווייל זיי זעען דיינע ווידיאוס? זיי זעען מיינע ווידיאוס ס'העלפט פאר די ביזנעס אויך ווען איך געב אריין א אפער אה, זיי ווייסן זיי ווייסן אז דאס איז א זאך וואס מ'קען, וואס מ'קען דא, כ'האב אמאל געהאט א מעשה, כ'האב געדארפט עקסעס פאר הויז צו קענען ווייזן פאר די קלייענט, איך רעד מיט די עידזשענט, און איך באקום א פאון קאל צוריק, כ'לייג אראפ די פאון, באקום צוריק א פאון קאל פון די עידזשענט, כ'הייב אויף,

סאו סאו בעסיקלי ווען די קוקסט היינט צוטאגס דיין ביזנעס די טרעסט צוריק ווי ס'האט אנגעהויבן צו סוקסידן מיט סייעתא דשמיא אלעס איז אלעס געווען וויאזוי דורך דעם וואס דו האסט געפאלגט דיין קאוטש דעמאלטס און דו האסט אנגעהויבן צו גיין אויף סאושעל מידיע. איי וואלנט פרעים איט, עס איז זייער שווער צו עכט קענען פינפוינטן אז דא האט זיך עס אנגעהויבן, איך מיין. זאג איך האב אנגעהויבען און ווי מ'זאגט געהאקט האלץ און מ'האקט נאך אלץ האלץ, יא ס'איז נישט קיין גרינגע ביזנעס עס איז אסאך סייעתא שמיא. סאו דו האסט אנגעהויבן דאס טו טאוזענט ניינטין, טו טאוזענט טווענטי יא ביי קאוויד, טווענטי טווענטי וואן ביי קאוויד אזוי ווי עס איז נישט געווען קיין חדר קיין סקול עס איז נישט געדארפט אריין גיין אזוי סאך אין די ארבעט ווי פארדעם, האסט עס געזען און דיינע חברים האבן דיך געפושט האסטו געזען א אפערטוניטי אז דו קענסט. די עיקר איז חברים האט געפושט. כ'האב איהם א געזאגט דו וועסט זיין גוט אויף עס, איך קום נישט פון קיין ריעל עסטעיט בעקגראונד. יא, וואס האבן דיינע חברים געזעהן אויף דיך אז זיי האבן דיך געזאגט אדער, ווייל איך פארשטיי די באדעם ליין פון די ביזנעס איז סעילס, סעילס און זיין אן טאפ, זיין אן טאפ און פארשטיין רעדן צו מענטשן. אבער איימס קען זיין אן טאפ אבער ער קען נישט אויפהייבן קיין פאון און רעדן צו מענטשן און הערן ניין. מ'דארף מ'דארף האבן א דיקע סקין הייסט עס. רייט. איז נישט געמאכט פאר דעם. סאו דו האסט נישט געהאט אבער סעילס עקספיריענס, דו ביסט געווען ביז יעצט אין א פלאץ אדער ביסטו געווען אין די לייבערי אדער ביסטו געווען אביסל אין. לערנען מיט בחורים. יא, אבער האסט נישט געהאט קיינמאל נישט קיין סעילס עקספיריענס. ניין. וואס האבן זיי געזען אויף דיר אז זיי האבן געהאלטן אז דו קענסט זיין גוט פאר דעם? נאכאמאל, דו האסט עס אויך געזען? איך האב עס נישט אזוי ווייט געזען. רייט, און וואס האבן זיי געזען? גוטע קשיא. רייט, און דו ווייסט נאך עד היום נישט די תירוץ פון דעם. דו קענסט זאגן אין דיין עקספיריענס אין די לעצטע יארן דאס געזען עפעס אויף איינעם וואס ער האט נישט געזען אויף זיך? דיד יו פעי איט פארווארד? אויך כסדר קומט אויס מען זאגט אויף מענטשן קאמפלימענטס און זיי ווערן יא וואו. יא, ווייל איך זע איך זע זייער שטארק ביי מענטשן אז סקילס וואס מענטשן האבן ביי רוב מענטשן איז עס זייער שווער צו אליין זען אויף זיך, און מען דארף האבן אמאל א גוטע חבר. די מענטש טראכט זייער נעגעטיוו וועגן זיך. רייט. סיי ער טראכט נעגעטיוו און ווער רעדט נאך אויב ער געהאט אסאך סופארט פאר זיין נעגעטיוויטי, אמאל א מלמד, אמאל א מגיד שיעור, אמאל א עלטערע מענטש, אדער וואטעווער, ער האט ענקאונטערט מיט איינעם, יענטער האט געזאגט א נעגעטיוו זאך, און עס איז אריינגעגאנגען אזוי שטארק, הי טוק איט עז עז איינע פון די דרייצן אני מאמין'ס, איך בין נישט. איך בין נישט, איי דאנט העוו וואט איט טעיקס, און ס'קומט א חבר און ס'זאגט אים, און ס'קען נישט זיין עני חבר, ס'דארף זיין א חבר וואס מיינט אמת'דיג, און דאס האסטו געהאט, וואו, ס'איז א מורא'דיגע וועליובעל זאך, און איך טריי צו טראכטן א לימוד וואס מ'קען פון דעם נעמען, אז אינגערמאן דאוט זיך, גיי זוך אויף איינער וואס בעליווט יו אין דיר. איך האב יעצט געהאט די וואך, לעצטע וואך, א יונגערמאן קאלט מיך, איינער וואס איך קען, ער פרעגט מיך אויב איך זאל אריינגיין אין ריעל עסטעיט, ווערן א עידזשענט, איך האב אים זייער שטארק געפושט, ווייל איך ווייס דאך וואס האט מיך אריין געברענגט, ער זאגט מיך ער האט געהאט גערעדט פארדעם מיט א אנדערע בראוקער, און איך האב אויך געהאט אויך די זעלבע עקספיריענס, א אנדערע בראוקער האט מיר אזוי געקוקט לויט קרעמער וועסט כאילו נעם נישט צו מיין ביזנעס, עס איז נישט קיין גרינגע ביזנעס, און וועסט טרייען צו שטיין אינדרויסן. ער האט עס געטון וועגן ער האט נישט געוואלט זאלסט קאמפיטן מיט אים? איך ווייס נישט פארוואס ער האט עס געטון, איך קען זיך נישט אריין גיין אין זיין קאפ, אבער עס איז צו פאני געווען, ער קאלט מיך און ער זאגט מיך גראדע איך האב גערעדט צו דער און דער בראוקער אן קיין נאמען,

אבער ער האט געהאלטן ער קען זיין גוט אין עס. ער זוכט פרנסה. רעד, בקיצור, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דו זאגסט דא, סאו א מענטש, גיי זוך איינער וואס איז באליבט אין דיר, און פאנג אן. באט לאמיר צוריק גיין צו די חלק קאוטשינג. קענסט אביסל מסביר זיין וויאזוי די קאוטשינג ארבעט? דו האסט אנגעהויבן אין טו טאוזנט ענד טווענטי וואן. סאו די די קאוטש. ארבעסט אריין אונטער א קאמפעני? סאו איך האב אנגעהויבן היימיש מיט מיין שכן א פרומע איד און נישט קיין חסידישע וואך, פרומער פרומער איד, אן גוי מיט העמד, איך האב עס געלערנט, מען זאגט די אלף בית די בית. ער איז אין די ריעל עסטעיט ביזנעס? ער איז א בראוקער, סאו יעדע עידזשענט הייבט אן דארף זיין אונטער א. א לייסענס בראוקער. א בראוקער, סאו ביסט א לייסענס עידזשענט אונטער א לייסענס בראוקער, אזוי ווי ביי אינשורענס יעדע עידזשענט איז אונטער א בראוקערידזש אזוי. יא. אזוי ארבעט עס אין ריעל עסטעיט. דאס איז א ליגעל פראסעס אדער דאס איז פשוט וויאזוי די אינדוסטרי ארבעט?

אויך וויאזוי צו עקשעלי זיין א גוטע עידזשענט. וואס מיינט א גוטע עידזשענט? איינס וואס קען מאכן סעילס אדער קען באקומען ליסטינגס און רייט? ס'איז דא באקומען, ס'איז דארף זיין א פאוקוס וויאזוי באקומסטו די ליעדס. רייט, אבער די באדעם ליין וויאזוי באקומסטו זאל איך מאכן א סעיל פאר יענער פשוט ער זאל מיר עס געבן? איך זאג נישט אז האסט א שיך צו, יא איז דא איינער וואס קען דיך אריינברענגען די קאסטומער, אבער פשוט וויסן וויאזוי מען מעסט

wow. מענטשן קוקן מיך אן, מענטשן, איך זאג אנדערע עידזשענטס פרעגן מיך קאשעס דאס, אין מיין קאפ בין איך נאך א נייע עידזשענט. ביוטיפול, איטס די פירסט דעי אוו די רעסט אוו יור לייף, ווילאנג א מענטש איז א הולך גייט ער וואקסן, איינמאל א מענטש זאגט אז ער איז אנגעקומען, איך טראכט אייביג ביים דאווענען, וועסט משפיל גוים עדי ארץ מגביה שפלים עדי מרה, און איך שטעל מיך אסאך מאל אפ און איך פרעג רבונו של עולם איך בין איך בין פון די גויים וואס מען דארף אראפווארפן אדער פון די שפלים וואס מען דארף אויפהייבן. אלס א מיינדסעט. רייט. סאו איך ציטער צו זיין פון די גויים ווייל עס איז א משבר גוים עדי ארץ. איך וויל דאך זיין פון די שפלים וואס איז איך קען נאך זיין אינמיטן די מגביה עדי מרום. איך בין נאך נישט אנגעקומען צו די הימל סאו הייב מיך נאך אויף. לאמיר דיר זאגן דאס, צו זיין אין די יעצט ווער ס'איז יעצט אין די יעצטיגע ביזנעס ווער ס'איז נאך א ריעל סטעיט עידזשענט טווענטי טווענטי סיקס איט האמבלס יו. ס'איז נישט גרינג. ווען איך האב אנגעהויבן האט זיך געטוהן דילס, האט זיך געטוהן, ס'איז געפלויגן, ס'איז געפארן, ס'איז אנדערע צייטן יעצט. זיי מסביר וואס איז יעצט די אישו, די סיטועשן? רעיטס זענען הויעך, כ'האב יעצט געזעהן א סטאטיסטיק היינט אז צוואַנציק פראצענט, ס'איז די לאועסט זייט כ'מיין נײַנצן הונדערט אַכט און אַכציק, וואס נאר צוואַנציק פראצענט פון קויפער זענען געווען פירסט טיים האום בייערס, איך קוק עס אן ס'פעלט מאטיוועישאן אין די מארקעט. ס'פעלט מאָטיוועישאָן פאר פארקויפן? פארקויפן פאר וואס? ביידע. צו טרענזעקטן. איז אטאמאטיש. מ'זאל מיך מסביר סאנדערש משה, פרייזן היינט קעגן פרייזן פאר לאמיר זאגן פינף יאר צוריק. איז ארויף. איז ארויף קעגן דריי יאר צוריק. ווענדט זיך ווי. ס'געפאלן? ווענדט זיך ווי, באט ביי אונזער געגנט איז דא דא נישט צו נישט עכט געפאלן ניין. דו פרעדיקסט אז ס'גייט קומען א קרעש? איך בין נישט אין די פרעדיקשאן ביזנעס באט ס'קוקט נישט אויס ווי א קרעש קומט ניין. איך זאג די גרויסע חברה די מבינים יא, דעי מייט בי ראנג באט זיי זאגן אז אז ס'קומט נישט קיין קרעש, אפשר א שטיקל קארעקשאן באט נישט קיין קרעש ניין. די פראבלעם וואס עטס האבן ס'איז א פאנדעמענטל פראבלעם, ס'איז נישט דא גענוג אינוועטארי. איז אז ווילאנג ווי דאס ווערט נישט געסאלווד, טראמפ קען מאכן וויפיל גזירות ער וויל אויף ביג אינוועסטארס, איך ווייס, אז ווילאנג ווי מ'נעמט זיך נישט בויען מיט א מיט א מיט א מיט א ברייטקייט, גייט זיך עס. איז עס לימיטעד אינווענטארי מיט אסאך דימענד. יא. הונדערט פראצענט. דאס איז די פראבלעם, דאס איז דאס איז די, יעצט האב איך געזען די ניו דזשערסי מעיאר, די נייע מעיאר גייט מאכן עפעס פאר האוז האום, האט ארויסגעשטעלט א פלאן צו סאלווען, סאו עס גייט זיין א מיטינג די דעי, גייט זיין א מיטינג מיט מיט אפאר חדשים שפעטער גייט זיין נאך א מיטינג, נאך א מיטינג, בקיצור מיטינגס מיט אלעס. אסיפות איז דא באט אינווענטארי איז נישט דא. מ'דארף בויען און פארטיג, ווייסט. רייט רייט סאו. איך זיץ יעצט מיט דיר טו טאוזענד טווענטי סיקס מען רעדט פון דיין ריעל עסטעיט ביזנעס דו פילסט אז דאס איז דיין ביזנעס דו האסט פריער געזאגט ווער ס'איז יעצט אין ביזנעס איז העיר טו סטעי. בסייעתא דשמיא. בסייעתא דשמיא ביסט יו העיר טו סטעי. ביי וועלכע פוינט אין דיין קעריער האסטו געפילט אז איי טינק איי פיגערד איט אוט און דאס איז א זאך וואס ס'גייט גיין? לאמיר מסביר זיין. איך זע איך זע אנדערע עידזשענטס. כ'מיין כ'האב געדילט מיט אנדערע אינגעלייט וואס האבן געטרייט ער האט מיר אריינגעגאנגען אין די ביזנעס און נאך אפאר חדשים שפעטער, איך בין שוין נישט אין די ביזנעס, האט מיין טאטע אים געהאלפן, יא, איך האב אנגעהויבן, מ'האט געזען הצלחה, איך רעד נאך פאר די סאושעל מידיע, נאך פאר, פשוט מ'האט געזען הצלחה, און אפילו ס'איז דא שוועריקייטן, און ס'איז דא שוועריקייטן, איך בין זייער אופן, ס'איז ריעל עסטעיט איז נישט די, איז נישט די מאסט עקסייטינג טאפיק יעצט, ס'איז דא, ס'איז, ס'איז, מ'גייט אדורך יעצט א שווערע דורכגאנג, אבער די אייבערשטער העלפט. ביסט מסופק צו ביסט, צו דו ביסט דא אין די ביזנעס פאר די לאנג טערם? עווערי דעי. וואו. רעד מיט יעדע ריעל עסטעיט עידזשענט וועט דיך זאגן, יו וועיק אפ אין די מארנינג ענד יו לייק, וואט עם איי דואינג?

זי פרעגט מיך וואס וואלט געווען, איך ווייס נישט, איך האב נישט געהאט קיין פלאן בי. אבער פארוואס האסטו נישט געהאט קיין פלאן בי? זי קען צוריק גיין נאכאמאל זוכן א דזשאב. כ'האב דאך נישט געוואלט. רייט, סאו סאו די קוועשטען איז, ס'זיצט א צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן און ער הערט אויס אונזער שמועס און ער זאגט אקעי משה איז א אנדערע זאך, משה איז א מסודר'דיגע מענטש און ריעל עסטעיט דעיס איז. סאו לאמיר לאמיר דיך אויפהאקן, איך האב אנגעהויבן אין די דרייסיג שוין, הלוואי איך וואלט אנגעהויבן ביי די צוויי און צוואַנציק, איז טאמער ס'איז צוויי און צוואַנציק, ר' איד, פאנג אן. וואס וואלט געווען אנדערש ביי די צוויי און צוואַנציק? ווי איך זעה די ביזנעס איז אלץ גייט קאנעקשאנס, סאו דו קענסט נישט אנקומען צו טוב פאר דו ביסט אריבער א' ב' ג' ד', יא? סאו ווי יונגער דו הייבסט אן אלץ שנעלער קענסטו אנקומען צו די טוב, יא? סאו ווי יונגער דו פאנגסט אן מיט א' ב' האלט זיך שנעל ביסטו ביי די טאפ. ס'איז אזויווי קאמפאונד, יא? קאמפאונד אינטערעסט בין איך זיכער ווייסט ווייל מענטשן ווייסן אז ס'גייט ס'פאנגט אן מורא'דיג מורא'דיג שטייט און ס'גייט שפעטער ארויף זייער זייער שטארק און ער וויל זיין דא ווי ס'גייט ארויף ער כאפט נישט אז די וואס גייט דא ארויף איז ווייל ס'איז געווען קודם איין טאג דא. די זעלבע זאך איז מיט יעדע זאך אין לעבן, עקסערסייז, דייעט, א מענטש. א מענטש גייט עקסערסייז יעדן טאג, און די הונדערטסטע טאג איז עס סאך סאך גרינגער ווי די ערשטע טאג, אבער ער קען נישט אנהייבן ביי די הונדערטסטע טאג, כדי ער זאל האבן די הונדערטסטע טאג מוז ער אויך האבן די ערשטע טאג. יא, היינט איז א וועלט וואס מענטשן זוכן סקיני שאטס מיט דאס אלע שנעלע שארטקאטס, יא. רייט. וואו. סאו, סאו דו זאגסט פאר דעם אינגערמאן אז ער זאל, ס'איז דא טשעלענדזשעס. ס'איז דא טשעלענדזשעס, ס'הייסט, אבער. אבער טריי די טשעלענדזשעס זאל זיין ווי פריער אין דיין לעבן, נישט ווי שפעטער.

שוין קאמפטעבל. א קאמפטעבל סוקסעס אדער א קאמפטעבל לוזער? אבער קאמפטעבל. איך האב געוואוסט, איך קען קיינמאל נישט מז. איך האב געהאט אמאל א איד, א איד האט מיר גערעדט צו מיר, איך מיין איך בין שוין אויך אין די היי פארטיס, און און און איינער האט מיך געפרעגט, איך האב אנגעפאנגען עפעס א נייע פראדזשעקט, חיים וואס טרייבט דיך? איך האב געזען צופיל מענטשן וואס זענען געווארן עשירים אדירים העכער די פופציג. איך בין זיכער דו קענסט אויך אזעלכע מענטשן, איך בין זיכער יעדער קען אזעלכע מענטשן, באט באט די פוינט איז, א גמ' וואס הערט אויס דאס ביי די צוויי און צוואַנציק דארף הערן וואס ער דארף הערן, און אויב ביסטו ביי די פֿינף און פֿערציק דארפסטו אויך הערן וואס דו דארפסט הערן, געב קיינמאל נישט אויף, באט פֿינף און פֿערציק מיין איך איז גרינגער ווי פֿינף און פֿופֿציק. הונדערט פראצענט. סאו ווען דו ביסט, ווען דו הערסט עס, ווען דו כאפסט דיך. איך בין געווען אמאל ביי א ריעל עסטעיט קאנפרענס, געטראפן א גוי פֿופֿציק יאר אלט, גענומען די לייסענס. מיט א פרישקייט. איך האב געהאט רעספעקט. רייט. איך האף אז איך, ביי די פֿופֿציק, זאל ווייטער האבן די זעלבע פרישקייט וואס איך האב יעצט. מ'דארף נישט האפן. אבער דו כאפסט אז א גוי ביי די פֿופֿציק על פי רוב איז, האט נישט קיין האלב רעספאנסיביליטיס ווי א איד ביי די דרײַסיק. אסאך מאל, כ'רעד נישט יעצט, ס'איז אייביג דא עקסעפשענס, איך רעד יעצט פון אין דזשענערל. פארקערט, איך מיין פארדעם זענען אונז אזוי סוקסעספול, ווייל די וועיט וואס אונז טראגן, אונז קענען נישט גיין האקן א לעבן, מען דארף ברענגען ברויט אין שטוב. רייט, אנלעס דו גייסט טוהן פאר פרנסה א זאך וואס דו האקסט א לעבן און דו טוסט עס. סאו, איך זאג אייביג ביי די, א אינגערמאן פון צוויי און צוואַנציק זאל האבן א גאול אז ביי די פֿאָרטי פֿײַוו זאל ער שוין קענען האבן גענוג פעסיוו אינקאם, וואס ס'זאל קומען אליין, ווייל די וואס די אמעריקאנע קולטשור טרייט דיך צו קאנווינסן ביי סיקסטי פייוו דארף די אינגערמאן שוין זיין ביי פארטי פייוו, ווייל כ'מיין חתונה מאכן. קענען, מ'מאכט חתונה קינדער, ס'דארף קענען מיטהאלטן שמחות, ס'דארף קענען א אווערהעד, יא דא דא א קינד וואס מ'דארף העלפן מיט עפעס, דא דא א אנדערע א אנדערע סיטועשן באט וואטעווער, ארבייט ווייטער, טו וואס דו האסט צו טון, זיי סוקסעספול, ברענג, כ'מיין, טו וואס דו דארפסט טון, אבער ס'איז נישט אז דו מוזט יעצט יעדן טאג אויב איך גיי נישט אריין גייט זיין ווער ווייסט וואס, האב גענוג פעסיוו אינקאם, דיין בעיסיק נידס איז מסודר, און אז די מענטש איז איז נישט דארט, טריי כאטש ביי די פופציג, אבער ווי שנעלער זאלסט קענען דארט גיין. גיי קאמלעש אויף. אבסאלוטלי. סאו, לאמיך מאכן א שטיקל סוויטש יעצט אויב ס'איז אקעי מיט דיר, און לאמיר רעדן פון ריעל עסטעיט. סאו איך פארשטיי אז רוב ריעל עסטעיט וואס דו טוסט איז נישט פאר מענטשן פאר צו קויפן הייזער צו וואוינען, רייט? כ'האב פארקויפט ביי מיר אין ביי מיר אין געגנט, כ'האב פארקויפט אין לינדען האב איך פארקויפט. פאר מענטשן וואס קויפן צו וואוינען? צו וואוינען יא. אקעי. באט מער איז פאר. מער פאר אינוועסטמענטס. מער איז אינוועסטמענט יא. אקעי. פאר וועם איז דאס געמאכט געווארן? ווער קען אריינגיין אזעלכע אינוועסטמענטס? לוינט זיך עס צו טון? ס'לוינט זיך נישט צו טון? רעד צו א אינגערמאן וואס ער שטייט און קוקט, wow ריעל עסטעיט, כ'האב א פעטער א עושר פון ריעל עסטעיט, כ'האב א, ס'איז פאר מיר אויך, ס'איז נישט פאר מיר אויך? כ'בין נייגעריג צו הערן וואס דו האסט צו זאגן אויף דעם. סאו איך וואלט איך טון דעם יא, זייער סאך מאל קוק איך צוריק יא, איך די זעלבע הויז אין נוארק פאר פאר פאר צען יאר צוריק פיפצן יאר צוריק איך זעה עס איז געגאנגען פאר דרײַ הונדערט טויזענט יעצט לייגט מען עס אויף די מארקעט פאר זיבן הונדערט טויזענט איי סי דעס עווערי דעי יא ווען איך ווייס דער איז טראכסטו פשש ווען איך וואלט ווען געקויפט דעמאלטס. איז א הבנות פאר יאר אז דעמאלטס וואלסטו געטראכט ווען איך וואלט ווען געקויפט פינף יאר צוריק. אבסעלוטלי. און איינס פון די זאכן מיט ריעל עסטעיט איז אז דו האסט לעווערידזש, קענסט עס נוצן, קענסט נוצן די באנק'ס געלט אדער א צווייטנ'ס געלט צו קענען. די באנק'ס געלט און דו נוצט די טענער צו צאלן די באנק. רייט. ס'איז ממש נישט דיין געלט. מיט צוואַנציק פראצענט קאנטראלסטו הונדערט פראצענט די עסעט. רייט. אבער נישט אייביג ארבעט זיך עס אויס אזוי ביוטעפול ווי דו לייגסט עס אראפ. דאס איז אלעס אויב ס'פארט גוט, דער טענענט צאלט די רענט, און דו ביסט אן טאפ אוו יור געים, דו מאכסט זיכער אז דו מענעדזשט עס גוט, איך בין זיכער דו האסט שוין מיטגעהאלטן הארער סטאריס אויך. נאכאמאל, אסאך פון די הארדוועיר וואס איך פארקויף, יא, קומען פון געלייט וואס מ'קויפט א פראפערטי און עט וואן פוינט, איך האב שוין נישט קיין כח. אדער די פראפערטי מענעדזשמענט טויג נישט, אדער אדער סתם אזוי ביי מענעדזשמענטס אליינס, די טענענטס מאכן משוגע בפרט אין דער עריע, און נישט זיין רעיסיסט באט א מיידע גיווען. ס'דא עריעס וואס איז דא שווערערע טענענטס, אקעי. וויט אלל די רעספעקט אבער. רייט, ניין כ'מיין ס'איז וויכטיג צו רעדן פון דעם אויך ווייל איך האב זייער אסאך שמועסן מענטשן קומען צו מיך וועגן איידיעס אויף פעסיוו אינקאם וויאזוי צו בויען פעסיוו אינקאם און ריעל עסטעיט איז אייביג די די די מאוסט אטרעקטיוו ווארט וואס קומט אריין, ריעל עסטעיט, ריעל עסטעיט, ריעל עסטעיט, יא, און יעדער איינער מיינט, איך רעד איינער וואס איז נישט אין דעם מיינט, די סעקאנד וואס איך גיי אפמאכן איך טוה ריעל עסטעיט, האב איך א גאראנטי אז זאכן גייען פארן גוט. נאטינג איז גאראנטיד. רייט, סאו לאמיר רעדן פון די אפערטוניטיס וואס ריעל עסטעיט האט, און לאמיר רעדן פון די ריסק וואס ריעל עסטעיט האט, און לאמיר רעדן וואס קען א מענטש טון צו זען

מער ווי מיר. סינדיקעישן מיינט בעיסיקלי דו נעמסט דיין געלט און דו טראסט א צווייטן מיט עס, און די עקספיריענס ביי אונז כלל ישראל די לעצטע פאר יאר האט געוויזן דעט איטס נאט א גוד איידיע. אויב דו דיסעגריעסט, דעמאלטס דו אלס פיינענשל עדווייזער זאג אז דו דיסעגריעסט, באט. ניין איך וועל דיר מסביר זיין, איך ס'נישט אז איך דיסעגרי, איך עגרי, אבער איך עגרי ווייל נישט וועגן סינדיקעישאן ס'איז א פראבלעם, נאר ווען די מענטש וואס האט אינוועסטעד די געלט האט נישט געהאט קיין אהנונג ווי ער האט עס אינוועסטעד, ער האט נישט געהאט קיין אהנונג אין וואס ער גייט אריין, ער האט נאר געוואוסט אקעי לאמיך אפ, האסטו מיין געלט, טו וואס דו פארשטייסט און פערטיג, און ער ווערט דיסעפוינטעד נאכדעם ווייל ווען ער וואלט געמאכט אביסל ריסערטש וואלט ער פארשטאנען אז ער דארף האלטן זיין געלט דארט פֿינף יאר און נאכדעם גייט געשען בלא בלא בלא, נאכאמאל איך זאג נישט אז אלע סינדיקעישאנס איז כשר, ס'איז דא זאכן וואס איז נישט גוט, ס'איז דא זאכן הונדערט פראצענט. די די איידיע פון איינעם איך בין פויל צו גיין אריינלייגן די עפערט צו פארשטיין וואס איך טו, פארשטיין אין וואס איך בין אריין, צו פארשטיין די דיעל, דאס איז די פראבלעם. צו סאמערייז וואט יו סעי איז, די איידיע פון סינדיקעישן אויף פעיפער איז זייער א גוטע איידיע, און איף איטס ווארקס אוט ממש נישט אז יעדע סינדיקעיטעד דיעל איז א גוטע איידיע, באט איך גיי פארקערט, דו לייגסט עס אראפ כאילו מ'האט פארלוירן געלט ביי סינדיקעישן באט האט מען נישט צוריק עס צוגעזאגט צומיט וויפיל מענטשן האבן פארלוירן געלט ביי אינוועסטן אין נוארק אין אייגענע דירות אן קיין סינדיקעישן חילוק איז דא האסטו וועם צו בלעימען דא האסטו נישט וועם צו בלעימען די בלעימסט דיך אליין ווייל די האסט עס נישט גוט געמענעדזשט אדער ווייל די ביסט געווען פויל אדער האסט נישט געהאט קיין צייט צו קעירן פון עס וואטעווער סאיז יא מיין עקספיריענס זאגט מיר, איך רעד יעצט פאר מיך, איך רעד נישט יעצט פאר א צווייטער, פאר מיך, אז אויב איך גיי גיין קויפן אליין א טו פעמילי האוז, די קענסט עס נישט מענעדזשען. גיי איך לכאורה פארלירן געלט. יא. אויב איך גיי גיין צו סינדיקעישן, אז איך קוק וואס איך טו, איך טשוז די רייט פארטנערס. און די רייט פארטנער, דא איז ווי אלל בוילס דאון. גיי נישט ווייל אין בית מדרש קומט איינער מיט א גוטן כאפ, ער האט געקויפט א הויז אין פלארידע צו אין טעקסעס און ער קלעקט צאם אויף מיליאן דאלער, ווייל עקספיריענס האט געוויזן אז זייער אסאך מיט די דיד נאט גאו וועל. באט אזוי ווי דו זאגסט אז דו ווייסט מיט וועם דו גייסט און דו ווייסט וואס מען טוט און דו ווייסט וואס דו טוסט. איך ווייס אז ס'איז אליינד מיט מיינע גאולס. איך ווייס וואס ס'דארף געשען צו מאכן געלט און איך ווייס וואס דארף געשען צו פארלירן געלט. און איך ווייס ווען מ'מאכט געלט פארוואס כ'האב געמאכט און ווען מ'האט פארלוירן פארוואס מ'האט פארלוירן. דעמאלטס הערט מען אויף צו פוינטן פינגערס א גאנצן צייט און מ'איז פשוט די סיטועשן איז דאס, מ'דארף אדזשאסטן אזוי, פיין, באט מ'דילט מיט עס. איי אגרי, איי אגרי. אקעי. כ'האב געמיינט אונז גיימיר האבן מער פאן באט. מער ווי קיכן? ניין איך האב געמיינט אביסל דיסעגריען יא ס'איז זייער בארינג אקעי איך אגרי אבער איך מיין ס'איז מוזן טרעפן עפעס א טאפיק וואס מ'קען אביסל דיסעגריען אויך. כ'וויל גיין צו אנדערע איי כ'מאך א דזשאוק באט לאמיר גיין ווייטער צו די אנדערע די אנדערע זאכן אין ריעל עסטעיט אבאוט דיווערסיפיקעישן וואס האלטסטו א מענטש האט אוועקגעלייגט אפאר דאלער זאל ער קויפן איין דיל מיט זיין געלט אדער זאל ער עס דיווערסיפייען צו אסאך דילס? וואס איך זע איז זייער אסאך מאל אסאך פון די קשיות. דער'ס נאו רייט ענד ראנג ענסער. ס'איז בכלל דו קענסט פרעגן מער די קשיא, אלע געלט אין ריעל עסטעיט אדער גייסט בכלל גיין עקסטער עסעט קלעסעס צו אביסל סטאקס און קריפטא צו איך ווייס וואס נאך ס'האט באנדס איך ווייס רייט און דער'ס עכט א קשיא פון א פינענשעל אדווייזער וואס וואס וואס איך בין אינגאנצען נישט לייסענסט פאר דעם. איך קען דיר נאר זאגן אז ריעל עסטעיט איז א איז א גוטע אינוועסטמענט. יעצט צו קויפן איין פראפערטי צו אפאר כ'גיי דיך געבן יעצט צוויי א צד אזוי צד אזוי און איטס בעיסיקלי יור דעסיזשען צו דיסיידען וואס איז טאקע בעסער. דו וואס איך ווייס מענטשן זיי האבן געאונט א שיינע פאר פראפערטיס נאכן דעסיידעט וואס דארף איך מעינטענען איינס אויף קליפטאן עוועניו איינס אויף סאוט ניין איינס אויף דארט לאמיר קויפן איין גרויסע בילדינג זעלבע סאך אינקאם ווייניגער אווערהעד איין דאך צו פיקסען נישט צען דעכער. ס'איז גרינגער צו מענעדזשען איין גרויסע בילדינג ווי זיין צופלויגן אלל אווער נוארק מיט הייזער, יא? מאכט סענס? יא. די אנדערע זייט קען איך דיך טענה'ן אז ערשטנס אויב ס'איז דא א פייער אין איין בילדינג האסטו דערלייגט די גאנצע זאך, אויב איז סאמהאו די ספרינקלערס האבן זיך געעפנט און דו ביסט נישט געווען מסודר מיט די אינשורענס און דיין גאנצע בילדינג גייט חדר אויף מיט וואטער דעמעדזש. האסט עס דערלייגט? מה שאין כן ווען דו ביסט אויסגעשפרייט אין נוארק און איין הויז גייט אראפ, דעמאלטס איז שוין געפערליך, יא? נאך א טענה, עפרישיעישאן איז דא מער אויף קלענערע רעזידענשאל ווי אויף גרויסע קאמערשאל, גרויסע קאמערשאל איז אלץ אויף די נומבערס, ס'איז נישט קיין ענד יאר געים, קומסט צו רעזידענשאל קוקן וואס גייט פאר יעצט, יא ס'איז ס'איז ס'פארט ארויף די נומבערס, סאו וואס איז וואס איז עכט בעסער? איך ווייס נישט וואס איז, איך מיין ס'איז ביידע לעדזשיט. לעדזשיט טעם. ס'איז דא מעלות און חסרונות פון ביידע וועגן, וואס קיינער ווייסט נישט די ענד אוו די דעי וואס ס'גייט זיין, אין היינסייט וועט מען וויסן, אבער איך רעד יעצט פון. יא אויב די פייער געשעהט ווייסטו ווער ס'איז גערעכט. אויב די פייער געשענט אן קיין אינשורענס. אן קיין אינשורענס. רייט. כ'וועל דיר דערציילן א מעשה וואס כ'מיין דאס טון אהבן משה. א א איד קאלט מיך אן אפאר יאר צוריק און זאגט מיך כ'האב אוועקגעלייגט צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער און כ'האב א חבר וואס האט געטראפן עפעס א דיל א פראפערטי וואס ער וויל קויפן גייט עס איבערבויען און פליפן, און ער וויל איך זאל קומען מיט עם א שותפות, איך וועל אריינלייגן מיינע צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאלער דארט און ער וועט ברענגן צוויי הונדערט און פופציג צוזאמען און וועט עס איבערבויען און וועט עס פליפן, סא וואט די יו טינק, זאל איך עס טון, ס'איז איין דיל, איך האב נאר צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאלער, זאל איך אריינלייגן מיין גאנצע געלט אין איין פלאץ, אדער זאל איך ענדערש זוכן אסאך קלענערע זאכן? אזוי קויפט מיך א איד פרעגן, פרעג איך עם, דו פרעגסט מיך בתור וואס? בתור דיין חבר? בתור פיינענשעל פלענער, בתור עקספערט, וואס איז מיין פאזישען ווען איך ענפער דיר? פרעגט ער מיך זיי מסביר אזוי ווי וואס איז נוגע פאר וואס איך פרעג דיר? זאג איך אים אויב דו פרעגסט מיך בתור פיינענשעל פלענער זאג איך דיר מען דארף דייווערסיפייען דיפרענט עסעט קלעסעס דיפרענט פראפערטיס דו דארפסט צוטיילן א סאך אויב דו קומסט צו מיך אלס חבר וועל איך דיר נאר זאגן אז איך קען זייער אסאך סוקסעספול מענטשן איך קען אסאך מענטשן וואס זענען זייער גרויס אין ריעל עסטעיט אויך און א דיעל ס'האט זיך אויסגעארבעט נאר ווען זיי גייען די נעקסטע דיר נאר ווען זיי די נעקסטע דיר זיי. וויט נאט פאלאוינג די בוקס. וויט נאט פאלאוינג די בוקס וועגן דעם דארף איך וויסן וואס. זאגט ער מיר אה כ'פארשטיי סאו הלכה והימורים כאן סאו כ'האב זייער הנאה געהאט כ'האב שוין אסאך גענוצט די היסטארי סאו ווען די די ביסט דיטערמענד די ווילסט מצליח זיין און קענסט גיין מיט די בוקס און טרייען אהער אהין. און דאס מסתם אין די לאנג טערם קענסטו ערגעץ אנקומען, באט אויב דו ביסט ביסט דיטערמענד אז דו ווילסט גיין זייער שטארק גרעסער און דו ווילסט מצליח זיין, נישט אייביג קענסטו גיין נאר אקארדינג צו די בוקס און דו דארפסט טון וואס דו האסט צו טון. נאכאמאל איך האב געמיינט אז דו גייסט עס צולייגען, דאס איז אויך זייער וויכטיג, מען דארף וויסען מיט וועם מען גייט אריין אין ביזנעס אויך, מענטשען טראסטען, איך זאג ברוך השם אונז זעמער זייער א זייער א פיינע קאמ.

דארפסט אבער וויסן וועם צו טראסטן, סאו דארפסט טרעפן די ריכטיגע בעלענס מיט אסאך סייעתא דשמיא. סאו לאמיר דיך פרעגן משה, ס'זיצט א צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן, ס'האמיר גערעדט פון דעם פריער, און ער זיצט און ער הערט און ער וויל וויסן וואס האב איך, וואס דארף איך טון אין מיין לעבן כדי צו קענען מצליח זיין? וואס וואלסטו אים געזאגט? איך וועל זיך ענטפערן מיט א מעשה פון א חבר מיינע. א מעשה איז אייביג די בעסטע ענפער. א חבר מיינע

איז זינגען קען מען עקץ אנדערש זינגען סא אזוי איז זינגען צו פלעזשער איך האב שוין גענוצט די מעשה זייער אסאך מאל ווייל אסאך מאל מענטשן ווילן אזוי ווי מען האט פריער גערעדט די ווילסט שוין האלטן ווילסט שוין ווילסט שוין האלטן ביי מורא'דיגע הויכע לעוועל פארשטייט נישט די מוזט אריבער גיין די חברה לייט די מוזט אריבער גיין מוזט אנהייבן טון זיצן אינדערהיים ווארטסט פאר די אפארטוניטי זאלסטו בלייבן זיצן.

פאנג אן טון למעשה. גארנישט קומט נישט צו צו טון. באט פאנג אן טון. גארנישט קומט נישט צו צו טון. ס'איז סאך גרינגער און ס'איז סאך באקוועמער צו ליינען בוקס ווי צו טון וואס ס'שטייט אין די בוק. איי אגרי וויט יו א האנדערט פערסענט אין דעט. וואו. לאמיר דיך פרעגן משה נאך א זאך. אויב ס'איז דא איין מענטש וואס דו ווילסט באדאנקען וואס ער איז געווען א חלק דיך צו העלפן אין דיין סוקסעס. אממ. כ'וואלט נישט געזאגט א מענטש. כ'זאג די אייבערשטער וואס ס'איז כלא

איך בין אנגעקומען פון וויליאמסבורג אויף הילסייד און הער אהן ס'איז א מענטש קען דאס פלאנען. רייט. כ'דענק אין ישיבה האב איך געהאט א בחור אין ישיבה, ער האט געהאט אויף פעיפער אויסגעשטעלט זיין גאנצע לעבן, ער האט געהאט חתונה ביי די אַכצן, ער גייט גיין אין כולל, ער גייט ענדיגן ש ס, כ'דענק ס'האבן אלע געלאכט פון אים, וואס דו מיינסט טאקע עס אויסשטעלן אויף פעיפער דיין גאנצע לעבן? כ'ווייס נישט ווי ער האלט היינט אין לעבן, באט כ'קען אונטערשרייבן אז ס'איז נישט וואס ס'איז געשטאנען דארטן. עקזעקטלי. Wow! Beautiful! א גרויסן שכוח משה, באמת הנאה געהאט יעדע יעדע יעדע מינוט מיט דיר, ס'איז געווען א. אפשר אפשר אפאר טיפס פאר מענטשן זאלן אנפאנגען סאושעל מידיע? אדרבה, לאמיך הערן, יא. זאג מיך טיפס. סאו וואס איך זע, וואס איך זע איז אזוי, מענטשן, איך רעד אלגעמיינע מענטשן, ערשטנס אויב דו האסט מורא, ביסט א חסידיש אינגערמאן און קיינער וועט דיך נישט אויסהערן, I have news for you, איך ווייס נישט ווי דאס צו זאגן שיינערהייט, באט אין די דרויסנדיגע וועלט זענען זיי אזוי פארגלייבט, אז ווען א איד רעדט רעדט און ער רעדט פון געלט ווייסטו וואס ער רעדט סאו דו קומסט שוין מיט קרעדיביליטי צו דיך ס'פארשטייט זיך ס'רעדט צום זאך באט באט איך זאג האב נישט מורא אה מי אנכי ניין. זיי האלטן אז אידן ווייסן וויאזוי מען מאכט געלט? האסט א געוויסע רעספעקט אויף די וועלט וויבאלד דו ביסט א איד? און דעס העלפט דעס העלפט. איך טריי מיינע ווידיאוס זאלן זיין זייער קורץ, ווייסט צו האסט געזען די ווידיאוס? כ'האב נישט געזען באט איך דארף זען, יעצט מאכסטו מיך נייגעריג. סא איך טריי ס'זאל זיין זייער קורץ, בערך דרײַסיק סעקונדעס. די ריזען פאר גראדע, ס'איז פאני, פארוואס כ'האב אנגעהויבן איז, אויב דו געדענקסט וואטסעפפ, כ'מיין טעיטי, אקעי. קען טויען מיין קאנעקשאנס. האב איך לכתחילה שוין געדארפט מאכן צו זיין איין איין, דאס איז געווען די אידישע זאך. יא. סאו ברענג איין פוינט צום דבר און פערטיג. למעשה, כ'האב געזען אז אז מענטשן האבן נישט קיין אטענשאן ספען הייסט עס, יא? יא. בכלל אין סאושעל מידיע וועלט איז אלעס מ'ווישט מ'מאכט מ. מ'סקראולט. יא, סאו אויב האסטו נישט געכאפט די ערשטע פאר סעקונדעס פאנגסטו אן

אבער ס'דא נאלעדזש וואס איך ווייס יא, און און דאס שעיר איך. און סאם האו האב איך געזען ווי. ס'האט גערעדט צו מענטשן, ס'רעדט צו מענטשן, מענטשן איבער די גאנצע וועלט, נישט נאר נישט נאר אידן, גוים אויך, און בפרט גוים. כ'האב געהאט לעצטנס א האלב יאר צוריק א היימישער געמאן קאלט מיך אן אז איך קויף יעצט א הויז אין בארא פארק וועגן דיינע ווידיאוס, איך בין שאקט. די ערשטע מאל א היימישער געמאן קאלט מיך אן, ער קויפט א הויז אין בארא פארק, נישט ער קויפט, ער קויפט א הויז אין בארא פארק וועגן מיינע ווערטער, איך מאך די חשבון, ס'איז מאכט סענס, יא, איך האב געזאגט עס מאכט סענס, באט וואס מיינע פוינט איז אז אז דו ביסט גוט אין א געוויסע פיעלד, סאו יו העוו נאלעדזש, דו ווייסט וואס דו טוסט, לאז וויסן אנדערע מענטשן, שער עס מיט אנדערע מענטשן, האלט עס קורץ, צו די פוינט, האנישט מורא, קום נישט אויף קעמרע. און בעזר השם אז. די אלע טיפס וואס האסט דיך אריין געלערנט אריין האט דיך געגעבן די טיפס. אביסל ווייס איך נאכשמועס פון דא און דארט. אבער איך זעה איך זעה דיך נאך א זאך אויך די ביסט נישט אזוי שטארק פאוקעסט די ווידיאו גייט מיך מאכן געלט גייט מיר נישט מאכן געלט יו העוו טו שעיר. מען דארף יא מען קען נישט. ביסט אויף א כבוד לבו. איך קען נישט זעהן מיינע ווידיאוס איך העיט עס. זייט זיך מענטשן וועלן פארשטיין אפילו זייט זיך מענטשן אפילו מען זעט א פיקטשער פון זיך מען קען עס קען עס נישט אנקוקן. רעד. ווי אפט פאוסטו ביי די וועי? סאו איך טו יעדע מאנטאג לייג איך א ווידיאו, סאו אה נאך נאך א נקודה, איך רעקארד, דאס איז א זאך וואס מ'האט זיך מ'האט זיך געלערנט, איך פלעג רעקארדן אויף מאנטאג און גלייך פאוסטן, און נאך אסאך מאל קענסטו נישט, זאכן געשען, סאו איך איך האב שוין יעצט רעקארדעד פאר די נעקסטע צוויי וואכן. איין מאל א וואך לייקסטו א ווידעא? כ'לייק איינמאל א וואך. סאו דיין סאשעל מידיע איז איין מאל א וואך קומט ארויף א פאוסט? אינמיטן די וואך קומט ארויס אנדערע זאכן, אבער יעצט איז שוין געווארן אז כ'בין געווען אויף אנדערע פאדקעסט קומט שוין ארויס מער ווידיאוס, אבער כ'זאג מיין ווידעא ווי איך שטיי ביי די בוים און איך דרשן. אה דו האסט אייביג די זעלבע פלאץ ווי דו שטייסט? זאג נאכמער, איך האב געטראכט אפשר א מענטש פאנגן אן צו הערן אפשר ער דארף זיך מאכן מער פראפעשענעל א שיינע סטודיאו ווייסטו אפשר למעשה איך האב געפרעגט מענטשן מענטשן זאגן מיך אז זיי קאנעקטן דווקא צו די די אטענטיקייט יא צו די פשטות צו די סאיז אזא סעלפי ווידיאו איידיע אן קיין רייט פענסי רייט זאכן. ניין איך האב אמאל געליינט ערגעץ טאקע אז אז די קוקסט די אלע פאפעלער פאוסט סאשעל מידיע אינפלוענסערס האבן זייער

עני לעסט טינג דעט יו וואנט טו שעיר? איך בין א גרויסע חסיד המעשה הוא עיקר. לא יאמר דער שעיקרא לא המעשה. מען דארף דארף טוהן מען דארף טוהן מען דארף שמור האבן סייעתא דשמיא און טוהן. און א מענטש וואס קלעבט זיך צו צום אייבערשטן ווערט אנסטאפעבל. פיין. א גרויסן שקויעך משה, אפרישיעט איט. פלעזשער.